די פראגראם קומט צו אייך אלע וואך שוין איבער צוויי יאר צענדליג מיטוואך אוונט פון האלב אכט ביז האלב ניין דאס הייסט זיבן דרייסיג ביז אכט דרייסיג אין אוונט דא וועט איר הערן אלץ אויף אידיש אינטערוויוען מיט קינסטלער געלערנטע שרייבער געזעלשאפטליכע טוער און אלערליי געסט דא וועט איר הערן מוזיק למשל אידישע פאלקס מוזיק טעאטער מוזיק חזנות

לאזט וויסן אייערע באקאנטע וועגן אונזער פראגראם, הערט זיך צו און האט הנאה!
דער חזן זאגט אונז אן מיט א טרויעריגן ניגון. אז א נייער יאר קומט אן. איך אלי דבוק פון די איזרעיל בוקשאפ אין ברוקליין ווינטש אלע אונזערע קלייענטן און אלע צוהערער פון דעם פראגראם דאס אידישע קול א שנת חיים ושלום א שנת גאולה און א כסלו וחסימה טובה. מיר האבן ביי אונז אין געשעפט אלע אידישע ארטיקלען, טלסים, ספרים, טעקסט בוקס פון אלע סארטן, העברעיש, ענגליש, אויכעט אין אידיש. אויך האבן מיר קאסעטס, סי די'ס און ווידיאוס. קומט אריין און פארברענגט אין א היימישע אטמאספער, רופט אדער קומט אריין פאר לוחות אדער קאלענדערס פונעם נייעם יאר, אות אלע שנת חיים ושלום שנת גאולה צום גאנצן כלל ישראל.

אקעי, מיין נאמען איז מעקס קעלערמאן, און איך וויל ווינטשן אלע מיינע קונים וואס זיי שטיצן מיר א גאנץ יאר, איך ווינטש אייך א גוטס יאר און א געזונט יאר מיט אלט דעם גוטן. און עס הערשט וויל איך אייך זאגן, די בוטשער האט צוויי הארץ געטרייט צו באפרידיגן מענטשן זאלן קומען קויפן מיט פרייד, מען גיבט זיי די בעסטע סערוויס, די בעסטע פרייזעס, און מען איז זייער צופרידן ווייל פארוואס די מענטשן קומען און זיי שטיצן זיי קויפן זענען צופרידן און מען פארהאפט פאר לאנגע יארן טוהן מיר פאר לאנגע יארן אזוי מ'איז שוין דא פֿינף און פֿערציק יאר אין די פלאץ מען האפט צו זיין נאך א הונדערט יאר דא מיינע קינדער ארבעטן היינט די אייניקלעך ארבעטן דא אז איך האף ס'וועט אנגיין פאר לאנגע צייט. און האט א גוט יאר און א געזונט יאר פאר פאר אלעמען עניבאדי אויך די אידישע סטעישן.
קומט דער איד אהיים פון שול און הויבט אן צו זינדיגן.
א גוט יום טוב, א גוט געזונט יאר און חג שמח ווינטשט אייך שעריל מאר און די מאר משפחה פון שעריל ענס בעקעריי אין ברוקליין. קומט אריין אין שעריל ענס וואס געפינט זיך אין פאדערהעם סירקל אין טשעסנאט היל צו קויפן חלות און אלערליי גוטע באטעמטע געבעקס.

לייבל מלמד, פארזיצער עמעריטירט פון CME Group, בעסער באוואוסט מיטן פריערדיגן נאמען The Chicago Mercantile Exchange, איז געווען א פיאנער און א גרויסער מענטש אויפן געביט פון פיוטשערס, פינאנציעלע פיוטשערס, און אויך געהאט א גרויסע האנט אינעם איינפירן קאמפיוטערס

וואס איז אויך געווען א גרויסער טייל פון פילם. מיר גיבן איבער דעם דאזיגן אינטערוויו פון צוויי טויזנט אַכצן, צוליב פארשידענע נישט וויכטיגע סיבות האבן מיר דאס אפגעלייגט ביז אהער. יא, ס'איז אביסל פארשפעטיגט נאך צוויי יאר, אבער בעסער שפעט ווי קיינמאל נישט, אנטשולדיגט דעם אפלייג. שפעטער אין פראגראם גיבן מיר איבער דעם המשך פון מיין שמועס מיט אונזער מיטארבעטער פראפעסאר שלום בענפעלד וועגן אידישע שפריכווערטער, געזאמלט פון איגנאץ בערנשטיין, און נאכדעם אין פראגראם וועט איר הערן אן אויסצוג פון א רעדע פון מרים ליבענסאן זכרונה לברכה אונזער באליבטע פארשטארבענע מיטארבעטערין לכבוד ראש השנה יום כיפור פון די ניינציגער יארן, און צום סוף אן אויסצוג פון מיין שמועס מיט פראפעסאר מרדכי שעכטער זכרונה לברכה. דעם גרויסן לינגוויסט און יידיש עקספערט, וועגן באגריסונגען צו די דאזיגע יום טובן. איך ווינטש אייך אלע א גוטן געזונטן יאר, הערט זיך ווייטער צו און האט הנאה. איידער מיר פאנגען אן מיטן אינטערוויו מיט לייבל מלמד'ן, הערט אן אויסצוג פונעם טרעילער פונעם פילם Futures

לייבל מלמד, שלום עליכם. עליכם שלום. איר זייט דער סוביעקט פאקטיש פונעם נייעם פילם Futures Past, קענט איר אליין באשרייבן דעם פילם? דער פילם איז וועגן א מארקעט וואס איז געווען א גרויסע געווינס אין דער וועלט.

נוצן ווי ס'איז געווען אמאל און איך האב געמוזט נוצן די טעקנאלאדזשיקעל וועלט און דאס איז דער פילם.
וואלט איך געקענט זאגן זיי אביסל מער וועגן דעם, עס איז אויך געמאכט געווארן פון אייער זון, און עס האט צו טון מיט אייער באציאונג מיט אייער זון אויך. יא, עס איז א מעשה נישט נאר וועגן מארקעט, נאר עס איז אויך א מעשה וועגן א טאטע און א זון, ווי זיי זענען, זיי זענען טאקע פריינט, אבער זיי האבן א גרויסן ווי מען זאגט קאמפעטישן צווישן זיך.
יא, זיי קריגן זיך אביסל, זיי קאנקורירן אביסל. יא, מיר האבן געהאט, ווי אלע עלטערן האבן קינדער וואס מיט זיי איז נישט אלעמאל אזוי גוט, און מען מוז האבן די מאמענט.

פירמעס אויף דער וועלט, און וואס קען איך זאגן, איך וועל זאגן דעם עולם אינעם אריינפיר, אבער עס איז זייער א גרויסער כבוד צו רעדן מיט אייך, און עס איז זייער זייער פיל האט איר געטאן. א גרויסן דאנק, א גרויסן דאנק פאר די ווערטער וואס איר האט באשריבן אויף מיר, און איך ווייס אז עס איז געווען א גרויסע זאך, א גרויסע געווינס, אבער מ'דארף מ'דארף זיין א נארמאלער מענטש. דאס טוט איר זייער זייער גוט, איר זייט זייער איידל, איר זעט אויס גאנץ איידל, אין פשוט'ע ווערטער קען מען דאס זאגן, אבער אין פילם קומט ארויס אז עס איז שווער צו זיין א זון פון אזא טאטע, און דאס קענט איר אליין פארשטיין, איא? איך פארשטיי דאס, און איך האב געמיינט אז איך העלף אים ווי איך האב געקענט, אבער ער האט אויסגעוואקסן א זייער פיינער פילם מאכער, און דאס איז אויך א גרויסע געווינס. און פאקטיש איז דער פילם זייער טייער, ווייל עס האט געכאפט די ענדערונגען ווי איר באשרייבט אין דער טעכנאלאגיע, ווען עס האט געענדיגט וואס מען רופט אויף ענגליש Open Outcry Trading, און דאס איז אביסל א טרויעריגע מעשה. יא, דאס איז אמת, די אופען אוטקריי איז געווען א וועלט וואס האט גענוצט די הענט און דעם קול צו מאכן א געשעפט, אבער די טעכנאלאדזשיקעל וועלט איז געווען געקומען און האט אזוי אויף כ'מיין געכאפט און נישט געקענט נישט געקענט פארלירן דעם דעם מארקעט און געמוזט פארן צו ווערן טעכנאלאדזשיקעל אין שטאט אויף דעם קול און די הענט.
עס האט געהאט חן און מען האט געהאט פארשידענע סיגנאלען, למשל צו מאכן א דריי מיט דריי פינגער און דערנאך א דרייצען מיט דריי פינגער און מיט א מיטן שטערן און עפעס אזוי. האט איר געקענט די אלע סיגנאלען? ניין איך האב נישט געקענט די סיגנאלען, מ'האט געדארפט זיין אסאך יונגער ווי איך בין געווען, און אבער דאס איז געווען א וועלט אזא וואס האט גערעדט מיט די הענט און איצטער רעדט מען מיט מיטן קאמפיוטער. און מ'האט אנגעטון די די לעכערליכע יעקעס, די לעכערליכע דזשעקעטס, וואס מ'האט, פארוואס האט מען זיי אנגעטון אזוי? מ'זאל
וויסן מיט וועמען מען האנדלט, אויב

א גרויסע מינאריטעט פאקטיש איז געווען אידן. יא, ס'איז געווען זייער אסאך אידן, אבער ס'איז דאס איז אידן האבן זענען נישט געווען בעסער ווי די אנדערע וואס זענען נישט געווען אידן, אבער ס'איז געווען א גרויסע צאל אידן אין דעם פאך. ווי מיר האבן מיר האבן פריער גערעדט און איר האט באשריבן אייערע פריע יארן, איר זייט געבוירן און געוואקסן אין ביאליסטאק, און איר שטאמט פון א בונדישע משפחה פאקטיש, יא? יא, איך בין געווען א יונגער סקיפיסט, דאס איז געווען וואס מען איז ביז מען ווערט א פולער בונדיסט ווען מען וואקסט אויס, אבער דאס איז געווען מיין וועלט דעמאלט, מיינע עלטערן זענען געווען בונדיסטן, דאס הייסט סאציאליזם איז דער וועג וואס זיי האבן. ווי זאגט מען באליבט פארליבט געווען מיט זיי, און איך בין אויסגעוואקסן נאכדעם א קאפיטאליסט, און אזוי איז די וועלט. האט איר זיך אמאל געשעמט מיט אייערע סאציאליסטישע ווארצלען, אדער האבן פארקערט אייערע טאטע מאמע זיך פארשעמט מיט אייער קאפיטאליסטישע אויפטוהן? ניין, מ'האט זיך נישט געשעמט, נישט נישט אזוי און נישט אזוי, מיר האבן ביידע פארשטאנען אז די וועלט האט האט ביידע סארט מארקעט פאכן, וואס ס'איז דא א סאציאליסטישער פאך און ס'איז דא א קאפיטאליסטישער פאך, און זיי ביידע האבן גוטע זאכן און נישט קיין גוטע זאכן, און אזוי דארף מען פארשטיין. אייער זון האט גענומען פילמירן אין צייט פונעם גרויסן מארק קראך אין צוויי טויזנט אַכט צוויי טויזנט נײַן, און דעמאלט איז געווען פאקטיש א האפענונג אז עס וועט אפשר אמאל אויפלעבן דעם אופן אוטקריי איז געווען אביסל אן עפענונג פאר דעם, האט איר געהאט אזא האפענונג? נאו, ס'איז קיינמאל נישט געווען קיין, איך האב קיינמאל נישט געווען ניט זיכער. איז דאס געווען א פאלשע האפענונג מיינט איר? ס'איז געווען א פאלשע האפענונג, איך בין אלעמאל געווען זיכער אז די טעכנאלאגישע

נאר א פאלשע האפענונג מער ניט. ניין.
וואס איז ארויס אין פילם איז אז איר האט איר זייט געווען קעגן די בעיל אוטס אדער אין א קורצע סצענע פון פילם זייט איר געווען קעגן די בעיל אוטס זייט איר צוריק קוקענדיג מיט טווענטי טווענטי היינדסייד זייט איר נאך אלץ קעגן דעם וואס מען האט געטון? וועל יא איך האב נישט. איך האב געווען קעגן דעם בעיל אוט און איך מיין אז ס'איז בעסער וואלט געווען ווען מען לאזט עס זיך אליין אויסהיילן אן די גאווערמענט געלט אבער עס איז דא, עס איז אלעמאל דא דער אפשר, וואס איך קען נישט ענטפערן דעם אפשר. דער אפשר איז א, ווען מען וואלט עס נישט אויסגעוועלט וואס וואלט געשען, אפשר וואלט געווען אסאך ערגער, אבער יעצט איז דער אפשר אז. אפשר נישט, עס איז נאך, עס איז איצטער שוין צען יאר נאכדעם בעילאוט, און מיר זענען נאך נישט זיכער אז מיר זענען בעסער אדער נישט פון וואס איז געווען. און יעצט איז די פראבלעם אז מענטשן קענען זיך פארלאזן אויף א בעילאוט, יא? יא.
איך מיין אז מען טאר נישט ווארטן אויף דעם, אז מען דארף די רעגירונג נישט געבן די געלט אויף בעילאוטס אז דאס דאס דארף דער מארקעט אליין געפינען דעם וועג. אבער דאס היינט איז דער מאראלישע שוואכקייט, יא? מאראלישע שוואכקייט, יא, דעטס דאס איז א אמת'ער מורא, יא, ס'איז א אמת'ע מורא. גוט, נו, אן אנדערש מאל האפענטליך קען מען רעדן, איז א יישר כח און מיר באגריסן אייך, און גוט צו רעדן מיט אייך מים לשון פנים אל פנים, זייט געזונט און ווייטער מיט הצלחה. א גרויסן דאנק אייך, און איך בין נישט געווען גענוג רעדי ווי מען זאגט פאר דעם. גרייט.
גרייט, יא. א דאנק אייך.
ערגעץ האב איך געזען אונטער דעם איד עפעס וואס איז מיר געפעלן, איך נאר זוך, אה, אונטער אידיש איז דא פארשידענע אנדערע, למשל, א אידישע נשמה קען מען נישט שאצן. דאס הייסט אין לעצטן סך הכל א אידישע נשמה, א נשמה פון אידישקייט איז ווערט מער פון אלצדינג. און נאך עפעס וואס איז אינטערעסאנט, א פרומען אידן זאל מען זוכן צווישן אלטע הולטייעס, איך ווי איך פארשטיי דאס איז מענטשן וואס הוליען אין דער יוגנט, געווענטליך אז זיי ווערן עלטער ווערן זיי פרום, און אז דו ווילסט געפינען א פרומען אידן זוך א אידן וואס אין דער יוגנט איז ער געווען א הולטיי, און דאס איז אינטערעסאנט, און מיר געפעלט אויך דאס שפריכווארט. דעם אידן איז אלעמאל בעסער ווי דעם משומד. פארוואס? דער איד קען זיך שמד'ן און דער משומד נישט. דאס הייסט דער משומד האט שוין אויסגענוצט אלע מעגליכקייטן. דער איד האט כאטש נאך די מעגליכקייט זיך צו שמד'ן, דאס מיינט נישט אז אידן דארפן זיך שמד'ן, אבער עס מיינט אז דער וואס גיבט זיך נאך די שמד, ווי מען זאגט, האט קען זיך מער נישט נאכגעבן די שמד א צווייטן מאל, מען האט שוין אויסגענוצט די מעגליכקייט, דארף מען זי האלטן אין זאפאס. איך האב געפונען פון אלע זאכן, אפשר איז נישט קיין חידוש, אז עס איז זענען זעקס סוב אינצן אונטער שמן אדער שמן זך, און איינער איז האט אויך צו טון מיט אידיש, דאס איז אין סוב אינץ נומער דריי, איך וועל עס פארלערנען, וואס מען שעמט זיך צו זאגן אויף אידיש, זאגט מען אויף לשון קודש. אה, זייער אינטערעסאנט, איך האב דאס נישט געזען. לשון קודש, אויב איך פארשטיי דאס, אויב איך פארשטיי דאס ריכטיג, קודם כל נישט אלע וועלן פארשטיין וואס מען זאגט, צווייטנס אלס קלינגט בעסער אויף לשון קודש, דאס לשון אליין גיבט צו צו די ווערטער וואס וואלטן געווען, וואס מען וואלט זיך געשעמט מיט זיי אויף פראסטן אידיש קלינגען זיי אביסל ווייניגער וואס מען דארף זיך שעמען מיט זיי. ס'איז אינטערעסאנט, איך ווייס נישט צו ער אליין גיבט א ערקלערונג, שעמען זיך. אה, ער גיבט די, ער גיבט, אוי גוט וואס דו האסט עס געפונען, ער גיבט געוויסע ביישפילן, צום ביישפיל בית הכיסי, ביז בית הכיסא, דאס הויז פון שטאל, מען ווייסט דאך וואס דאס מיינט, אבער אז מען זאגט אז מען גייט אין בית הכיסא איז קלינגט עס אביסל שענער, משתין זיין. דאס איז מער, דאס איז. ווי זאגט מען אויף א טאג טעגליכן אידיש?
משתין זיין, זיך אויספישן, עס קלינגט וואולגאר. משתין זיין איז נישט וואולגאר, ס'איז, עס קלינגט מער ערנסט און עלעגאנט. און לאמיר ה.
קען מען דאס אפשר פארגלייכן מיט פארדין מיי פרענטש? נו, אויף ענגליש איז אויך וואס איז דא א טראדיציע פון עפעמיזם, עפעמיזם אויף אן אנדער שפראך, אויף פראנצעזיש, וואס וועט קלינגען זייער עלעגאנט, אדער אויף לאטיין, ווי איך האב פריער געזאגט קארפע קארפע דיעם, דאס קלינגט ערנסט און נישט וואולגאר. און אמאל איז דא שפריכווארטער וואס איז שווער צו פארשטיין, איך קוק דא אז שליח, א פוילער שליח איז א האלבער נביא, וואס קען דאס מיינען? ער זעט געווענליך ארויס ד די גענוי וואס פאר א מכות עס קען זיך אים טרעפן כדי ער זאל זיך איינשפארן דעם וועג. א דאס הייסט. א פוילער שליח וויל נישט דורכפירן זיין שליחות, ער פוילט זיך ווייל ער ווייסט דאס קיין גוטס וועט נישט ארויסקומען. א פוילער שליח געפינט אלע תירוצים, א פוילער שליח דארף האבן נאך א שליח. אינטערעסאנט וואס אז דער באגריף פון א פולן שליח איז ביי בערנשטיין און דאן. אין זיין קאנטעקסט וואס האט געהייסן א שליח? דאס האט געהאט צו טון מיט א רעליגיעזער איד וואס האט געדינט א רבי אדער עפעס אזוי? א שליח האט מען געשיקט פון א רעבן. אדער א שליח פון דער רעגירונג. א שליח איז געווען וויכטיג און נישט אלע נייעס האט מען געשיקט דורך א שליח, מען האט געקענט שיקן א פערזענליכן שליח, דאס האט געמיינט א וויכטיגע זאך. איך קוק אויף שלאפן. ווער עס שלאפט לאנג האט קורצע טעג. וואס מיינט דאס? דאס מיינט בוכשטעבליך אז מען פארשלאפט א טייל פונעם לעבן און א טייל פונעם לעבן פארשווינדט, אבער אויך ווער עס שלאפט צו לאנג איז זיי נישט גענוג אקטיוו און ער פארלירט מעגליכקייטן און ערפארונגען. איז שלאפן איז גוט אבער צופיל שלאפן איז נישט גוט. איך זעה אונטער שלום. פון שלום וועגן מעג מען אפילו א ליגן זאגן. אזוי וויכטיג איז שלום? אז כדי אז ס'זאל זיין שלום אויף דער וועלט אדער שלום בית מעג מען אפילו זאגן א שטיקעלע ליגן. א איד קען אלע מלאכות. פסח באקט ער מצות, שבועות איז ער א גערטנער, תשעה באב איז ער א זעלנער אדער א בעל מלאכה, א בעל מלחמה, סוכות איז ער א בוימייסטער, חנוכה גיסט ער דריידלעך, ראש השנה בלאזט ער שופר. וואס מיינט דאס אלס? זאגט בערנשטיין כאראקטעזירט דעם אידן וואס ער רעדט זיך איין אז ער איז מסוגל צו אלע מלאכות. דאס הייסט אלס קענער און אלס און ער קען גארנישט. אט איז נאך א ווערטל, צווישן אידן ווערט מען ניט פארפאלן, דאס הייסט, און אלע אידן זענען איבער דער וועלט, און וואו מען זאל זיך נישט געפינען, אז מען געפינט א אידן, וועט דער איד העלפן זיך אריענטירן, און וואס נאך, דו דארפסט. אלע אידן האבן איין שכל, ווייל אלע שעפן דעם שכל פון איין קוואל, דאס הייסט פון דער גמרא. אלע אידן קענען זיין חזנים, נאר דאס רוב זענען זיי הייזעריג. ווען זיי וואלטן נישט געווען הייזעריג וואלטן זיי אלע געקענט זיין. היזק. און אסאך פון זיי זענען אייגנטליך וויצן. א איד און א משוגענער האבן מורא פאר וואסער. וואס קען דאס מיינען? א משוגענער, דאס הייסט עס האט אים געביסן א הונט. וואס רעביס איז ווייסט מען אז איינע פון די פאליסיס היידראפאביע איז אז מען ווערט משוגע און מען האט מורא פאר וואסער איז א משוגענער האט מורא פאר א געוויסע סארט משוגענער האט מורא פאר וואסער דער איד האט מורא פאר דעם וואסער פון טויפן זיך. אה, אידן האבן זיך געשראקן פאר דעם מען זאל זיי נישט זיך צווינגען צו טויפן. דאס איז אפט געשען, איך האב געפונען עטליכע, נישט ביי די האנט אבער איך געדענק זיי, געפונען עטליכע שפריכווערטער וועגן די קאנטאניסטן. די קאנטאניסטן, עס געווען א שרעקליכע צייט אין צייט פון דעם קיסר ניקאליי דעם ערשטן, פון אַכצן פֿינף און צוואַנציק ביז אַכצן פֿינף און פֿופֿציק, האט מען איינגעפירט די מיליטער דינסט פאר אידן. איז וואס איז שלעכט? אלע די מיליטער דינסט איז דאך געווען אן אלגעמיינע? יא און ניין. די מערהייט פון דער רוסישער באפעלקערונג יענער צייט זענען געווען וואס מיר רופן סערפס, דאס הייסט פאקטיש שקלאפן, און זיי האבן, זיי זענען געווען די פריוואטע אייגנטום פון דעם אדל, פון די פון דער העכסטער מדרגה פון דער רוסישער געזעלשאפט, און זייערע שקלאפן האט מען נישט גענומען אין דער ארמעי, גענומען אין דער ארמעי האט מען וועמען מען האט געקענט כאפן, און אונטער ניקאליי דעם ערשטן האט מען אידן, אנשטאט זיי זאלן צאלן געלט, וואס זיי האבן געהאט געדארפט זיין ביז דעמאלט האט מען איינגעפירט די מיליטער דינסט און געשאפן אין יעדע אידישע קהילה א געוויסע קוואטע א געוויסע נארמע וויפיל מען דארף צושטעלן און דאס האט געמיינט אז עס איז געווארן א מהומה האלע האבן פרובירט זיך אויסצודרייען און פארשטייט זיך געפאלן איז דאס אויף די ארעמע וואס מען האט זיי גענומען נישט צו אַכצן יאר ווי די אנדערע יונגע מיליטערלייט נאר צו צוועלף יאר, און געשיקט אין וואס מען האט גערופן די קאנטאן שולן, און דארטן האט מען זיי כמעט אלעמאל געצוואונגען זיך צו שמד'ן. נישט אלע האבן באוויזן צו בלייבן ביי אידישקייט, און געדינט נאכדעם האבן זיי פֿינף און צוואַנציק יאר אחוץ די איבעריגע זעקס יאר וואס אידן אליין האבן געדארפט דינען און איין זאך האבן זיי געקענט טון און דאס איז וואוינען אומעטום אין דער רוסישער אימפעריע נישט נאר אין תחום המושב נאך זייער דינסט אזוי אז עס זענען געווארן אידישע קהילות אין אירקוטסק אין אנדערע אין געוויסע טיילן פון סיביר וואו פריער קיין אידן נישט געווען, אבער דאס שפריך ווארט איז געווען א איד געבוירן א איד פארלוירן, ווייל מערסטע האבן נישט געקענט אויסהאלטן, זיי זענען דאך געווען קליינע קינדער, אפטמאל האט מען זיי גענומען נישט צו צוועלף נאר צו אכט יאר. און און מ'האט אויסגענוצט אלע אלע מעגליכקייטן זיי צו פארדרייען דעם קאפ, און זיי און מ'האט זיי געשלאגן, מ'האט זיי געהונגערט, ביז סוף כל סוף האבן זיי זיך נאכגעגעבן דעם שמד. אבער אנדערע זענען שפעטער צוריק געקומען. אזוי אז מען האט געקענט זאגן א איד געבוירן א איד פארלוירן אבער א איד אהיים געקומען, ווייל נאכדעם ווי דער קיסר איז געשטארבן האט זיין נאכפאלגער א מער ליבעראלער קיסר אלכסנדר דער צווייטער האט גע'פסק'נט אז די וואס האבן זיך גע'שמד'ט צוליב צוואנג וואס האט זיי פאקטיש געצוואונגען מעגן זיך אומקערן צו אידישקייט, און אזוי האבן טויזנטער ניקאלייעווסקע סאלדאטן זיך אומגעקערט צו אידישקייט. אזוי אז אין די שפריכווערטער ליגט אסאך אידישע געשיכטע.
א שיינעם דאנק אזא געלעגנהייט צו באקומען פון אייך אייער גרויסן אוצר פון געשיכטע, אידישע געשיכטע און וועלט געשיכטע צוזאמען. יישר כח. א שלום שיינעם בינטל.
דאנק און אידישע געשיכטע און אידישע שפריכווערטער און אידישע חכמה איז נישט אויסצושעפן. זיי געזונט. אמת, זיי געזונט, א גוט יאר.
דזשעק מעקס און וואלטער געללערמען, די בעלי בתים פון דער בוטשערי, יאטקע און עסנווארג געשעפט אויף הארווערד גאס אין ברוקלין, באגריסן צום נייעם יאר די אלע צוהערער פון דער ראדיא פראגראם דאס אידישע קול. איר זאלט וויסן זיין אז די בוטשערי יד ק פארמאגט דעם בעסטן אויסוואל פון כשר'ן פלייש, מיט א הכשר פון הרב מרדכי טווערסקי. נישט נאר פלייש, נאר אלערליי מינים עסנווארג געפינט מען אין דער בוטשערי, דארט קענט איר געפינען אלץ וואס איר דארפט פאר אייער סוכות סעודה, צו גוטע פרייזן. דעם אמת געזאגט קען מען קויפן דארט אלץ וואס איר דארפט פאר אלע מאלצייטן און אלע אונטערנעמונגען פון א גאנץ יאר.

א שנה טובה, א גוטן געזונטן יאר ווינטשן מיר אלע, אונזערע קונים און אלע צוהערער פון דער פראגראם. איזראעל בוקשאפ איז די הויז פאר דעם אידישן בוך. מיר האבן א פולן אויסוואל פון אידישע שריפטן, רעליגיעזע ארטיקלען פאר בר מצוות און פאר'ן דאוונען, ווי אויך ביכער און טאשמעס. אין אונזער געשעפט קענט איר קריגן אלץ וואס איר דארפט אונטער איין דאך. מיר געפינען זיך אויף פֿיר הונדערט צען הארווארד גאס אין ברוקלין.

קומט אריין אין שערל ענס וואס געפינט זיך אין פאדערהעם סירקל אין טשעסנאט היל צו קויפן חלות און אלערליי גוטע באטעמטע געבעקס, זייער טעלעפאן איז זעקס איין זיבן פיר זעקס ניין ניין צוויי פיר איינס, סיקס וואן סעווען פאר סיקס ניין ניין טו פאר וואן. שעריל ענס ווינטשט אלע צוהערער פון די ראדיא פראגראם דאס אידישע קול א גוט געזונט יאר, א חג שמח, לשנה טובה תקוסיבה, א גמר חסימה טובה, און א גוט יום טוב צו סוכות. נאכאמאל, קומט אריין אין שעריל ענס פאדערהעם סירקל אין טשעסטנאט היל, טעלעפאן, זעקס איינס זיבן פיר זעקס ניין ניין צוויי פיר איינס.

ווי א סך אנדערע פעלקער. עס וואלגערן זיך ניט חלילה קיין אידישע שיכורים אין די גאסן. ראש השנה מיינט דער אנהייב פון יאר, פון א נייעם יאר. ס'איז ניט קיין אומעדיגע צייט, נאר זייער א ערנסטע צייט. איך געדענק דעם אויסדרוק פון קינדווייז אן, א פיש אין וואסער ציטערט אין די עלל טעג, דאס זענען די פארכטיגע טעג, ימים נוראים, מען בענטשט ראש חודש אלול, דער שופר ווערט געבלאזן דעם גאנצן חודש אין אנדענק פון אברהם'ס גרייטקייט צו אפפערן זיין איין און איינציגן זון פון שרה, יצחק, פאר א קרבן.

אלע אונזערע צוזאגונגן וועלכע מיר האבן ניט געקענט אויספירן, בעטן מיר ביי גאט ער זאל אונז פארגעבן. מיר שלאגן זיך על חטא, מיר טוען תשובה, דאס הייסט מיר האבן חרטה אויף אונזערע זינד, תשובה מיינט צוריקגיין, אריינקוקן זיך אין אונזער אייגענעם 'איך', זיין ערליך צו זיך און זיך אפגעבן א דין וחשבון. מיר זענען זיך מסוודע, מיר אנערקענען אונזערע עבירות וועלכע מיר אידן זענען באגאנגן ביודעים ובלא יודעים,

פון אונזערע אבות און אש פון בארג סיני דורך אונזער גרויסער אידישער פארגאנגנהייט ביז היינטיגן טאג, ביז דעם נייעם יאר פֿינף טויזנט זיבן הונדערט דרײַ און פֿופֿציק הבא עלינו לשלום.

פאר תקומת מדינת ישראל. איך האב געלייענט אז איינע א פרוי ארויסגייענדיג פון שול צום סוף פון יום כיפור'דיגן דאוונען האט אויף איר ערליכן שטייגער געזאגט דו גאט זי האט געזאגט צו גאט מיר האבן

די ווענטשעוואניעס? די באגריסונגען? יא. אה, דאס איז, עס איז נישט קיין ענין פון געזעצן, עס איז צום גרויסן טאל, גרויסן טייל א ענין, אן ענין פון טראדיציע, פון מנהג, לאמיר זאגן צווישן ראש השנה יום כיפור ווינטשט מען א גמר חסימה טובה, אדער א גמר טוב. איז דא אינטערעסאנט אז אין אייראפע האבן גמר טוב גענוצט נאר די רעדערס פון צענטראל אידיש, דאס הייסט פוילן, גאליציע, און טראנסקארפאטיע, מארמאראש, זיבן בערגן, אבער דא אין אמעריקע האט זיך עס פארשפרייט אויך צו אנדערע אידן, אזוי איר קענט שוין הערן גמר טוב פון אידן פון פארשידענע מקומות. נו, א חוץ דעם ווינטשט מען א גוט קוויטל ביז שנה רבה, און ביי איין חסידישע גזע האט מען דא, ביי די דינוב'ער חסידים, האט מען געוואונטשן א גוט קוויטל ביז חנוכה, כאטש דאס גורל פון מענטשן ווערט פריער באשטימט. אנדערע באגריסונגען איז פארשטייט זיך א גוט יום טוב, א גוט יאר, פאר ראש השנה, כסילת וכסימה טובה, א געבענטשט יאר, א זיס יאר, ס'איז נישט באמת, לאמער זאגן ווען מען דארף זאגן א ברכה איז זייער קלאר וואס מען זאגט פאר עסן ברויט און וואס מען זאגט ביים טרינקען וויין, דאס איז א אייזערנע הלכה, אבער פונקטליך וועלכן וואריאנט פון וועלכע ווינטשעוואניע מ'נוצט, איך האב למשל אין אירופה קיינמאל נישט געהערט, אין מיין וועלט, אין מיין סביבה אין טשערנאוויץ האב איך נישט געהערט א זיס יאר, און איך געדענק אויך נישט איך זאל האבן געהערט א געבענטשט יאר. דא אין אמעריקע, ספעציעל אין געוויסע קרייזן, איז דאס געווארן זייער פאפולער. מיר האבן יא געזאגט א גוט יאר הרג א. פון א פוילישן איד האב איך איינמאל געהערט א שיינע ווינטשעוואניע א געזונט לעבעדיג יאר. מען קען פארשטיין זיך זאגן אז דאס איז נישט לעבעדיג איז נישט לאגיש ווייל א יאר איז נישט לעבעדיג דער מענטש איז לעבעדיג אבער פארט איז עס געווען א שיינע ווינטשעוואניע און איצט שוין יארן לאנג ווען איך שרייב א בריוו פאר ראש השנה ענדיג איך האט א גיט געזינט לעבעדיג יאר כאטש איך בין נישט פון פוילן. יא די באגריסונגען דאס איז אן אינטערעסאנטע טעמע און וועגן דעם האט נח פרילוצקי געמאכט אמאל אן אנקעטע אינעם זשורנאל אידיש פאר אלע האט געבעטן דעם עולם מען זאל אריין שיקן באגריסונגען און עס איז געקומען זייער אינטערעסאנטע ענטפערס וואס מען האט ביז דעמאלט נישט געוואוסט פון זיי.
גוט, א שענעם דאנק, און עס זעהר אינטערעסאנט די אלע אינפארמאציע, איך ווייס אז די צוהערער וועלען הנאה האבען פון הערען וועגען דעם, און מיט דעם וועלען מיר אויך אייך ווינטשען א גוט יאר און א גמר חסימה טובה. יא, גם אתם.
זייט געזונט און גריסט אלעמען. א דאנק איר האט.